mpanimfoɔ bɛyɛ tumfo. Na mmom me humble lion me me nkɔka bi na mmom wokam deɛ a menyɛ dɛ memfa nkyɛ wo nti yɛkɔ yɛnim no obi a mɛkam anaa bɛmmɛka aborofoɔ ma menka bi woma yɛ mfeɛ num pɛ yɛbɛtumi asesa bono. Aha yɛ Asante ahemfie. Sɛdeɛ madi kan aka no, aba abɛdu, hwɛ ma subscribe, wohwɛ a na wasubscribe, na wo comment no wode abɛto hɔ na ɛno nso yɛaka ma wo, ɛsiane sɛ sɛbe yɛde adwenkyerɛ na ɛyɛ biribiara, wabɛkyerɛ w'adwene na biribiara kɔ so, eh, trend, social media trend no ɛnam baabiara, eh. Ai, sɛnte no, agye baabi a. Hwɛ hɔ a, ɛhɔ a na meka no, mo somfoɔ di amono, mete hɔ saa, me nna, m'ani nkum, mehwɛ mo, mesom mo, meboa mo, ama amammerɛ ne amanneɛ yɛde apagya nananom nkonnwa no akɔ soro. Peaw! Musa. Bɛka Akanfoɔ a, bɛ a bɛdi kane bɛne Abonofoɔ. There's no contradiction. So me nyɛ humble lion, me menkɔka bi. Na mmom, wokam deɛ a, menyɛ dɛ, memfa nkyɛw. Woma yɛ mfeɛ nnum pɛ, yɛbɛtumi asesa bono. Nananom adehyeɛ mmerɛ nti. mɛgyina existing protocols no so na mede akasa mmerɛ a mebɛkasa no binom bɛkaa sɛ ɔbɛkasa yi deɛ ɔno kwa anhwɛ yi a na ɔde biribi ayɛ dɛ abɛtom anaa nyɛ saa nɛ meba dwam ha yi Nyerɛ, ɔyɛ Santini prɛko pɛ, na ɔmaa mmoa ne nsam na ba ɔreba no, sɛ wanhwɛ yie, wanhwɛ yie na ɔto bɔmbo a, na ɔtwe sɛ wanhu sɛ nea ɔsi teɛ no, nneɛma bebree ɔbɛkɔ atia wo. Na nka nyɛɛ sɛ na nka mebɛbu so, na nka akyire aman nyini nde baakɔ, na nka yɛakɔ dwantoa. na mmom ngodwa mu ɛsɛ yaa kɛseɛ bi so adi ka no abɛka biribi bi akyerɛ nti na deɛ menka no kɛse na mekɔ m'anim no yɛn nyinaa ho nim sɛ nnɛ dadua yi adeɛ a yɛahyia sɛ abonofoɔ mɛkɔ bono 2024 takyi Nea mmeaw ba konwa kɛseɛ so sɛ bio a ne yɛahyia. Nea ɔkyerɛ ne sɛ abonofoɔ yɛhyia se a berɛ ano berɛ ano yɛkae nneɛma a yɛreyɔ a ɔkɔ yie ne ɛnkɔ yie ne yɛasesa ne yɛn nyinaa yɛaka abom sɛdeɛ Nana Takyimanhene Nana Abaase bɛkaeɛ no. Nananom, ɛyɛ abonofoɔ te sɛ deɛ abakɔsɛm no a yɛkɔkaeɛ a ɛduru baabi a binom bɛbɔ mbo no ɛnnɛ biara gye atom Ghana ha sɛ bɛka akanfoɔ a bɛka akanfoɔ a ba a bɛdi kane bɛne abonofoɔ there is no contradiction na bɛka sɛ abonofoɔ bɛne bɛyɛ akanfoɔ bɛdi kane a akonnwa a ɔdi kane ɛbaa ghana ha 1295 ɛyɛ nnua bononkyɛmpem da dua kwa Akan piesie Takyimanhene prɛko pɛ, na kyerɛ sɛ n'akonnwa no ɔso kyɛne yɛdeɛ no nyinaa, ɔno ne dii kan baeɛ, ɔno akyi ansa na mpaapaa ho ɔba, yɛnonom yɛn nyinaa yɛdeɛ ɔyɛ dɛ ɔba. Fɔ yɛaka bi, ɔduru baabi a nneɛma no bi wɔ abakra no bɛdeɛ ɔtoyɛ so a, ayɛ ne mu ɔyɛ a. Mma ɔyɛ nti na yɛn mu bi yɛakɔyɛ dɛ yɛakɔka bi yɛayi ano. Ɛnyɛ nnɛ ɛno na merebɛka. Me deɛ me sɛɛvo notisi sɛ nyerɛ no atumfo, mpanimfoɔ ɔba atumfo. Na mmom me nyɛ humble lion me me nkɔka bi. Na mmom wokam deɛ a menyɛ dɛ memfa nkyɛw. Nti yɛkɔ yɛn anim no. Obiara mmɛka m, anaa bɛmmɛka aborofoɔ ma menka bi. Sɛ biara nka aborofoɔ a, menka bi bio. Bɛmma akasa o. Aborofoɔ, ɛnnɛ yɛrekɔ yɛn anim no, adeɛ a a yɛrekɔ no sɛ ɛnnɛ da dua yi, adeɛ nti a yɛahyia yɛ yi, ɛyɛ adeɛ baako pɛ. Adeɛ ne sɛ, adeɛ ne sɛ. Yɛyɛ abonofoɔ na wohwɛ abonofoɔ twotwowrotwo a baba ahɔhoɔ wɔ yɛn mu. Yɛhia nkabɔmu adikane. Adeɛ biara nni hɔ a nkabɔmu ɔntumi nyɛ. Wohwɛ nananom sɛdeɛ nnɛ bɛasi aba yi, bɛtumi abobɔ. Na na dɛ mmienu pɛ ne nde bɛyɛ sample. The new kid on the block. ɔkogye aman san modua ɔte sampafoɔ akonnwa no so anamboa ɔba wanhu dɔm a ɔde baeɛ mpakyɛw de ma hyia nkɔsoɔ hene nana gyaana ɔba ɔnte neɛ ɛbɛyɛ abonofoɔ Wonhu nneɛma na ɔkɔ so. Wonhu sampa. Wonkɔ suma. Wonkɔ kwantwoma. Wonkɔ dwenem. Wonkɔ drɔbo. Mmerɛ ntimi ntimi nka no nyina. Nnora. Nnora. Woanhu na ɔsi wo atebubu. Woanhu ahemfie nwonwasoɔ bi a yɛ nua no abia no a yɛ mu bi yɛni bi a yɛkɔhwɛ yɛkɔhyia no. Na meka na m'agya Domasia Nkɔsoɔhene, Abonofoɔ, Ghanafoɔ nyɛ ne yɛbɛka ne sɛ yɛahyehyɛ ho sɛ na yɛahyehyɛ yi ɛnyɛ ɛno na bɛhwehwɛ abakɔsɛm no ho hia deɛ nso abonofoɔ ɛnyɛ abakɔsɛm no ne hia paa me deɛ adeɛ hiam paa ne sɛ abonofoɔ ho bɛka ho abom na wɔayɛ mpontu dwuma na yɛatumi akɔ yɛn anim. Kɔmia, kɔmia, kɔmia. Nananom, wɔada Roma saa mmerɛ yi adeɛ paa abonofoɔ mpɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛde bɛsi yɛni nso ɛyɛ adwuma adwuma adwuma Meka adwuma a, sukuu, ayaresa, bɛsiesie, infrastructure, infrastructure hene, nyɛ ne yerɛ no te wei. Ohia paa, na mmom nnɛ asukuufoɔ bɛwie sukuu a, bɛnya adwuma yɛ? Bɛnya adwuma nyɛ, bɛte fie. nɛɛsefoɔ baabɛkɔ sukuu yi baabɔ masters baayɛ phd bɛnya adwuma nyɛ nti yɛahyia mu a abonofoɔ adeɛ a mesrɛ ho sɛ yɛbɛtumi aka yɛn ho abom na yɛbɛkeka yɛn nsa ase woma yɛ mfeɛ num pɛ yɛbɛtumi asesa bono na kwan a kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsesa bono no ɛno ne mebɛka ne de bɛwie masɛm Abonofoɔ, ɛnnɛ a yɛahyia yi, yɛ target ne sɛ million mmienu Ghana sika no ɔboro so a yɛbɛgye. Ɛnnɛ, ɛsɛ sɛ yɛbɛsɔre ne yɛbɛnya. Yɛnya koraa me mɛyɛ dɛ mɛtoa so agyegyeaa kɔsi sɛ yɛbɛnya million mmienu na yɛde ama yɛn nananom takyiman na bayɛ ade kɛseɛ bi na bɛdi dini bɛkɔ bono 2024 no ayɛ dɛ ato so abonofoɔ yɛkɔ yɛnim no ɛbɛduru baabi mɛkɔ bono no yɛbɛpere na bɛde aba wo kurom 2025 Nsra wo ntie me. Yɛ target ne sɛ yɛpɛ Ghana sika no million du, ten million. Yɛde ahyɛ aseɛ tiawa. Abonofoɔ million du no me a ndi dɔm anim de million baako bɛba na abonofoɔ homma million nko no na yɛmfa nka ho na wonsɔ yɛ nhwɛ nananom mmeranteɛ sɛ yɛbɛsɛe no a wobɛhu 2026 adwabɔ no yɛbɛbɔ no yɛpɛ million aduonu me twenty million ghana me dɔma ndi m'anim no de ten percent bɛba de million mmienu bɛba aborofoɔ ɔnsɔm so na wɔnhwɛ sɛdeɛ yɛbɛsi matumi ayɛ twenty twenty seven yɛ target no yɛ thirty million de three million bɛba ten percent Monsam so na monhwɛ nea nananom ne ndwuma a yɛbɛtumi de aba. Abonofoɔ 2028 yɛ target ɛyɛ 50 million. Me dɔman di anim de 5 million Ghana cedis bɛba. Monsam so na monhwɛ nea yɛbɛtumi ayɛ wɔ bonoman na ha. 2029 ɔno ne deɛ akyire yɛpɛ million aha. Nde million du ɛbɛba. Wo nso so ma honhu nea yɛbɛtumi ayɛ. Nuanom abonofoɔ, nananom, nana chairman, nananom takyimanfoɔ, mpaewotwɔ sɛ saa sika yi ho boa ma ɛne nananom. Bra no, bra no. Yɛde bɛyɛ bie adwuma adwuma nko ara ne yɛ bie yɛdeɛ ne anim as job creation job creation yɛde obi adwuma mfie num no na sika no ayɛ dɛ bi aba mu mfie num akyi yɛba bɛduru ha a yɛnyɛ obi asika bio ne yɛbɛbu nkonta ayɛ dɛ abɛkyerɛ ho sika no ne ɔtumi yɔɔyɛ ne ne antuma ɛyɔ maka no sɛi awiei no Nea mesrɛ biara ne sɛ mempɛ sɛ biara ka sɛ nea Nana ayɛ yi ɔde aba yi ɔyɛ ambitious wei deɛ ɔde ne dodo yɛbɛtumi ayɔ anaa yɛntumi nyɔ yɛbɛtumi ayɔ na mɛsrɛ sɛ ɛyɛ nkodene ne sɛ yɛbɛplane proper planning yɛbɛtumi awie nkonimdie wɛ Merekɔ m'anim no, mesrɛ ankorankorɛ abonofoɔ, ankorankorɛ a bɛwɔ Ghana ha ne amanɔne. Nananom bi yɛaba, yɛnim sikadie, yɛwɔ bi koraa yɛbɛyi de aboa. Bɛnyi bi ne bɛmfa mmoaeɛ. Sɛ bɛnyi koraa mfa mmoaeɛ. Bɛngye anni nse a, b'ankasa bɛmmeabuebue ndwuma no bi baabiara. Wopɛ asaase a, me ara, baabi a wopɛ no wɔ Bono, mɛdi w'anim de wo akɔ ama wo woatumi anya asaase bea adwuma sɛ ɛbɛyɛ a adehyeɛ no a bɛawie sukuu bɛ wɔ fie bɛnnya adwuma nyɛ no bɛbɛtumi anya adwuma no bi ayɛ. Nananom kasa no. Ɛnyɛ kasa tentene. Bi bɛka sɛ, Nana, wo nnɛ wɔpɛ million mmienu. Nananom, ba a bɛyɛ program wei, ɛduru a dɔmafoɔ yɛde yɛdeɛ bɛba. Na yɛpɛ sɛ yɛka no saa mmerɛ yi ne sɛ, two million Ghana no a yɛpɛ no, M'aboa ho asie. Honhwɛ nea mebɛyɔ. Na sɛ ɛbɛyɛ general one no wie a, Ɛbonofoɔ, wo a wobɛka w'akoma, wommɛboa m' na mennya sika no na memfa mma Nana Takyiman foɔ na bɛntumi mfa nyɛ bibi mfa mmɛkɔ Bono 2024 edini ntoso. Wɛ, edikan. Dehyia Nkoa Akoadwane, ɔrekasa o. Ngyina Bono Regional House of Chiefs. Ɛnyɛ bɔhyɛ o, yɛkita yɛ sika na afahyɛ yɛ ase yɛreba no na nka yɛ sika no yɛbɛtumi de ato baage mu. Na ne yɛsuro sɛ dede no anhwɛ no bi koraa kɔ gye afiri yɛn nsam. Ɔnyɛ pledge. hundred thousand ɔda hɔ one billion tete so mmienu mfiridɔmaa ne baeɛ saa dwumadie no a yɛbɛyɛ wɔ takyiman ha nananom bɛkyerɛ biribi a yɛnwerɛ a ngyinadɔmaa traditional council ɛyi hundred thousand one billion ɛde ka bono regional house of chiefs deɛ no awie ne nyinaa Wɔn nyinaa ho nim sɛ bɛbi bibi apue dɔmaa anaa ho nteeɛ bi wɔ bono na dɔmaa no asise yɛ deɛ no ɛsɛ yɛbie so wɔ russiafoɔ bi bayɛ sɛ bɛpɛ sɛ bɛbɛtu agudeɛ no meba nka kyerɛ bɛ sɛ bibi wei ne yɛba bɛyɔ bɛka kyerɛ m sɛ bɛnya mfa asɔ mmɔ fam nkratasɛ no baayɛ akɔdoro akyi na mmom bɛso Sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhu sɛ bɛaba na bɛbɛboa Bonoman no, bɛkita bɛ nsam 200,000 Ghana tu tete. Ɛyɛ cash. Sika wei meka ho asɛm no, ɔda m'account mu. Mamfa mma Takyimanfoɔ a, ne kyɛ sɛ menka nɔkorɛ. 200,000. Ɛka ho a, akɔyɛ 4 billion. Menwieɛ. M'adehyeɛ bi bɛfrɛ bɛfrɛ papa baako ɔna memmɔ ne dini ɔno dɛ yɛ de boa m na meka sɛ nyinaa bɛfrɛ no friend of ɔsagyefo ɔno so ɔkita one billion hundred thousand ɔdefoa so yɛnwieɛ na mɛdɛ no makɔ a ɛberɛ a nana sumahene ɔnka ho me nana Sumahene ne Sanahene. Ɔpɛ sɛ nana ɔno so na ɔbɛboa yɛ hundred thousand Ghana one billion. Sɛ nka saa sika wei nyinaa bom a sika no ande aba no ɛyɛ seven hundred thousand tete deɛ seven billion akonofoɔ akonofoɔ sika no a mepɛ no nkyɛmu mmiɛnsa de aba nkyɛmu mmiɛnsa de aba Bɛ a bɛyɛ edwuma no, dɔma yɛbɛboa bɛ. Bɛ deɛ no, ɛnka wei ho. Dɔma yɛbɛboa bɛ twenty thousand Ghana de aboa bɛ dwumadie no. Abonofoɔ, biribi a mesrɛ ho no, nnua Takyimanfoɔ, Abonofoɔ, nananom, yɛbaeɛ ma Lɔɔdena Mahama, Excellency, Prof. Nana, nea mesrɛ ho sɛ, mede baako aba, mommoam. na wɔmfa mmienu no mmɛka ho na wɔnhwɛ ne nana nananom ne nana takyimanwene na wɔnhwɛ sɛ biribi foforɔ bi ɔmpie wɔ bonoma mu a saa asɛm na nana ɔma nkwa no sɛ menkasa de firi dɔmama nim ɛba afei nkɔto yɛn mfeɛ so na bonoman te ase na takyiman te ase ghana te ase nda ho nyinaa ase ma no